Biz şimdi Qırım müendislik pedagogika universitetiniñ qırımtatar ve türk filologiya fakultetiniñ odalarından birinde bulunmaqtamız ve mında qırımtatar belli ressamı Rustem Eminovnıñ eserlerinden tertip etilgen sergi Bar. Bu sergi Unutma! adlı şiarı altında numayış etilmekte ve qırımtatarlarnıñ sürgünlikke bağışlanğan. Şimdi ressam Rustem Eminov bu sergi ve umumen öz icadı aqqında bizge ikâye etecek. Rustem ağa, mına sürgünlik mevzusı sizni icadınızda ayrı yer, balaban yer almaqta. Ne içün bu mevzunıñ sizge böyle büyük tesiri bar? Siz menden icat aqqında nasıldır, Bilmek isteysiñiz, bu icat, icat, bu bestekârlıq olsun, şiiret olsun, ressamcılıq olsun, bu Menceresde nasıl bir mücize, mücize desem olacaq. Em bu mücize, mücizenen oğraşqan adamlarnıñ er biriniñ nasıldır özüniñ içinde bu icatkâr adamnıñ bir sırı bar. Ana, men özümiz sırımı sizge açıqlayım. Böyle menim icadıma meraq olsa. No, men, men özüm içün böyle hulâsa çıqardım. Adam yaşlıqtan, yaşlıqtan, mına bizim halqımıznıñ pek böyle güzel em de yaşayışqa kelişken bir sözleri bar, Quş yuvasında körgenini yapar. Demek, mına menim icadıma, icadımnen tanış olsañız, bizim, mına men ösken yuvamda nasıl müit, nasıl adamlarnıñ bir-birine munasebeti, nasıldır bu ana Vetan toprağına sevgi olğanını sezseñiz, men, ğaliba, şübem yoqtır. Demek, no, bu sürgünlikte doğıp, bu mevzuğa menim böyle itibarım olğanından, demek, yaşlıqtan qıdırmaq kerek bu, bu yolğa kitken sohaçıqlarnı, deyim. Mına, meselâ, menim babam rametli Uzbekistanda nam qazanğan sanaat erbabı. Anam, o da bu, nasıl deyim, milliy, milliy sanatnen bağlı bir zenaat nemesi edi, saibi. Demek, men bu icatkârlar qorantasında dünyağa kelgen olsam, demek, bu qorantanıñ müiti, qorantanıñ tesiri yaşlıqtan mağa. Siñdi, dep yañlış aytmam. Ondan da başqa, mına sürgünlikte qaysı bir qırımtatar qorantanı siz almañız, sabadan aqşamğaçek Qırım, Vetan, sürgünlik mevzusı bitmey edi. Saba, kün sabadan onnen başlana edi, Em de aqşam onnen bite edi. Mına, meselâ, bizim evge, babam evine, Taşkentteki, künde bir on, on beş adam kelmese, o kün nasıldır, bu, nu, çego-to ne hvatalo v etet deñ, kak bi. Em kelgen musafirler, episi, bestekârlar, ressamlar, mına, Haytarma peyda olğan soñ, Haytarmanıñ artistleri, Fevzi Bilalov, rametli olsun, Mına, şimdi yaşağan nemelerden, Rustem Memetov olsun, episi, episi bizim evimizden musafir olıp ketken adamlardır. Bu sürgünlik mevzusı, sürgünlik lafları, ondan da başqa, bu mesele aqqında tek qorantal içinde adamlar öz ara qonuşıp, paylaşmağa imkânları bar edi. Başqa nelerden baqsañ, er bir taraftan sıqıntılar, er bir taraftan siz qırımtatar olğanıñıznı unutmaq kereksiz degen nasıldır bu sovet nemesiniñ pancasınıñ tübünde yaşap keldik bizler. Vot. Soñ daa bir şey men sizge aytayım. Men sürgünlikni körmedim. Men mına matbuatta da böyle sual-cevaplar olğanda bu aqta aytam. Mına şimdi qaytarıp aytam. Bu sürgünlik mevzusı menim babam icadında olmaq kerek edi. Çünki o, sürgünlik, bu vagonlarda, bizim, bizim halqnı bu çeşit yad topraqlarğa alıp ketken vagonlarda olğanda o on altı yaşını toldurğan edi. Em on altı yaşını toldurmazdan ögüne endi nasıldır bu Ressamcılıq ustalığı endi nasıldır bar edi onda. Em ondan da başqa, bu ressam degen insan, bu başqalardan nasıldır ferq etken insan. Çünki o, accı nemelerin, tatlı yaşayışın, Taraflarında yüreginden nasıldır derence is etip, nasıldır seslenme aves ete bu mevzuğa deysizm, vaqialarğa. Demek, özüniñ közünen bu sürgünlik, deşşet künlerini körgen babam, ebette, ressam olaraq bu mevzuğa el uzatmaq nemesine arifesinde türe edi. Lâkin. Buna alayıq biz altmışıncı, yetmişiñci yılları bizim halqımıznıñ üstünden nazaret pek küçlü edi o zaman. Yaşlar bilmese mına bilsin bunı. Böyle mevzuda şiirler, kitaplar, ikâyeler, resimler sızmaq yasaq edi. Em da siz qırımtatar olğanıñıznı unutmaq kereksiz. Qırım siziñ toprağıñız degil, vetanıñız degil, dep öyle er bir taraftan böyle siyasetniñ yönelişi böyle edi. Lâkin öyle olıp çıqtı ki, bu endi Allanıñ işi. Babam ömüri qısqa oldı. Qırq sekiz yaşında olğanda babam. Bu facialı bir avariyağa oğrap, bu dünyanı terk etti. Demek, o icatkâr, ressam olğandan soñ, bu dünyanı terk etkenden soñ onıñ fırçısı yerge tüşti desek olacaq. Lâkin öyle oldı ki, men onıñ fırçısını yerge tüşürtmedim. Men onı ilip aldım. Em de bu mevzuğa, mına bu laflar qorantada, mına qart babam olsun, büyük anam olsun, büyük anamnıñ elinde men östüm. Demek, babamı ğayesini, ğayesini, o ömürge keçirip, yetiştirip olamağan ğayesini men, onıñ oğlu olaraq özümniñ üstüme yükledim desem olacaq. Em bu vazifeden, nu, vazifeni becerdim desem, mına menim işlerim, menim resimlerim oña ispat ola bile. Mına siziñ sualiñizge böyle cevap verer edim men. Rustem efendi, mına siziñ pek çoq resimleriñiz bar. Eşitkenime köre, dört yüz resim. Olarnıñ bir qaç tanesini keliñiz baqayıq beraber, belki siz olarnıñ aqqında aytırsız, izaat berirsiz. Elbette, izaatlar bermege men azırım, lâkin dört yüz raqam o qaydan kelip tüşti, men bilmeyim. Gazetada oqudınız. Gazetada yañlış yazalar, kimerde bir. Ne olsa da, mına, siziñ teklifiñizge binaen men şimdi tariflep bereyim bir qaç işim aqqında. Mına, meselâ, meselâ, bu Arabat faciası. Siz o aqta eşitkendirsiz. Arabat faciası, bu qısqadan, bilmegenlerge malümat olaraq men tariflep bereyim. Bu bizim halqnı tarihke bu on sekiz mayıs qara kün, bizim halqnıñ qara künü dep kirdi, em devam etecek bu kün. Endi qara nemesi belki biyazğa aylanır, lâkin bu adamlarnıñ hatiresinde qara on sekiz mayıs künü qırq dörtünci yıl dep yazıldı tarihımızda. Mına şunıñçek böyle bir Men bu arabat faciası aqqında, arabat faciası aqqında eşitken edim doqsanıncı yılı. Doqsanıncı yılı bizler, daa çoqusı ressamlar, mına şimdi endi Qırımğa köçmeye nail olğan insanlar çoqusı daa Taşkentte, Qazahstanda, Uzbekistanlarda, sürgün topraqlarında yüre ediler. Bizlerni ressamlar olaraq bu Ukrainadan teklif keldi. Bu Aqmeçitte, yani Simferopolde sergi açmaq. O zaman bu sergi işlegen vaqıtta közüme bir gazet parçaçığından bir ikâyeçik. Közüme tüşti. Oqup baqsam, bu Kazan Tatar mühbirası, Kazan otları degen gazeta çıqa eken o zaman. Ot, bizim aqqımızda, bizim facia aqqımızda bu Arabat faciasını yazıp açıqlağan edi. Men onı oqup o qadar tesirlengen edim, mına sizge aytsam, siz de pek tesirlenirsiz. Demek, on sekiz mayıs, Bütün halqnı Qırımdan, Qırımnı bizim halqımızdan azat ettiler. Öyle deysneyim. Böyle men bu aqta laf etkende men aytam, bizlerni spirtki kibi sipirip aldılar bizim ana vetan toprağımızdan. Eto buit blije k destvitilnosti. Lâkin mına Arabat oqı degen neme, Arabat strelkası Azav deñizinen Qara deñizni böyle Nasıl bir sıñır bir-bir deñizniñ arasında. Vot o Arabat oğı degen yerde üç-dört köyçik qalğan eken, anda bu bizim halqnı sürgün etken askerler ne içündir barıp çıqmağan ekenler andan. Amma Stalinge bular neme, izat, ne? Esabat. Esabat bereler. Mına, Qırım halqından siziñ bu emriñizge binaen Qırım halqı köçirildi. Soñ Stalin de geografiyanı yahşı biledir da, köstergen mına bu Arabat oquna. Ya bında bu köylerde oldıñız siz? Bular baqsalar ötleri patladı, anda barmağanlar. Soñ bir qaç, pek qısqa müddet beren Andakini qaytıp, andaki halqnı da sürgün etmege. Mane endi bu eşelonlar, eşelonlar kite. Bir daa eşelonlarnı nasıldır toplamağa ya da bir halqnı yüklemeye, vagonlar kene teşkil etmege vaqıt qalmay. Soñ bu proletarcasına, men özüm böyle deyim, proletarskoye reşeniye našli, oçün mudroye, pek idrakiy neme, bu nemeden çıqmaq, problemanı baqmaq, em de üstüni çıqmaq. Alalar totlı bir olmaycaq barjanı, yükleyler o ğarip halqnı o barjanıñ içine, Azov deñiziniñ ortasına alıp ketip batıralar. bu köylerniñ sakinlerini. Mına, men bunı eşitken soñ, men bu aqta eşitip, oquğan soñ, menim saçlarım tik turdı. E, men deyim, böyle yüregi olğan adam kimse böyle nasıldır, no, öyle qabul eter bu facianı. O zamandan menim yüregime bu mevzu kirgen soñ, Men bu mevzunı nas etip tefsilâtlı köstermek yollarını qıdırıp başladım. Lâkin icat bu, böyle bir mücize, men endi aytqa, aytıp keçken edim icatnıñ mücize olğanını. On üç yıl men bu mevzunı yüregimde taşıdım. On üç yıl. Yani, bir variant başladım, olmadı, ekinci variant başladım. Bu variantlardan belki bir yirmi beş, otuz danesi Nasıldır variant olaraq işletilip baqıldı menim tarafımdan. Lâkin bir dane variant meni böyle içime nasıldır, mana bu yahşı olur dep, özüme özüm men bu nimege, sualge cevap berip olamadım. Soñ böyle tüşünip başladım, bu facia, bizim halqnı köçürgenleri de bu sır olıp, kimsâğa bildirmeyip, Yapılğan iş. Bütün facialar kece ola. Bu da kece olğan şey. Amman közüm ögünde peyda oldı bu Qara deñiz, ya da Azav deñizi deyik, bulutlı kök em ay. Şaat qalmadı mında. Bu gemi batırılğan soñ daa bir-eki saat Üstten nazaret etip, Alla köstermesin, kimse sağ qalmasın da bu facianı şaatı qalmasın dep. Lâkin şaat bar edi, şaat ay. Lâkin o körgen bu facianı aytıp olamay, çünki onıñ tili yoq. Mına böyle nemeni, soñ özümi de, mına siz eger imiyet bergen olsañız, men mında özümni de yerleştirdim. Ondan da başqa, yanımda mına bu menim rametli qadınım, birinci qadınım, Rahiye. Onı da mında yeri bar dep, neçün yerleştirdim? Mına on beş, yırım yıl devamında men bu mevzudaki resimlerniñ üstünden işlegende, bu qadın olaraq indemedi. Çünki. Bu sağa kerekmi? Var ahçı tap, var qorantanı baqma, imkân qıdır, degen laf onıñ ağızından men eşitmedim. Lâkin o Qırımğa köçmeye imkân olmadı, qısmeti olmadı. Bu qadınım hastalanıp, onıñ toprağı, demek, Taşkentte alınğan eken, anda qaldı o. Lâkin onıñ çıdamlığı, onıñ maña qoltutqanı Bu yerge onıñ yerleştirgenim sebebi, em de o aqlı mında olmağa. No, mına böyle, böyle işte. Eki biñ üçünci yılı men bu resimni endi yekünlep, mına numayış etmeye seriyamı kirdirdim. Ha, bu balaçıq, bu yad topraqlar Da degen adlandırılğan resim. Siz bilesizm, mına, adamnıñ adı naz berilse, o adam o adnen ömür boyu yaşap kemekte. Da, mına, resimge de pek doğru adlandırmaq kerek. Bu qısqa bir ya da eki sözniñ içinde seyirci em baqqanda sezmek kerek, em bu resimniñ adını eşitkende O körgen şeyge uymaq kerek, resimniñ adı, namı. Mına yad topraqlarda, yad topraq, bizim içün bu sürgünlik toprağı bir vaqıt özümizniñki dep sayılmadı. Ne qadar bu andaki ükümet tarafından bizlerni anda ebediy qaldırmaq Tırışsalar da, kene yürek, kene istekler, kene ana vetan topraqnen, yani Qırımnen qonuşmaq edi. Lâkin, nasıl olsa da, mına men ellinci yılda doğğan olsam, men sürgünlik topraqlarında dünyağa keldim. Anda oqudım, büyüdim, östüm, pek çoq dostlarım bar Taşkentte, pek çoq. Yoq, lâkin, lâkin menim göbek qanım tökülgen yer men içün Vetan dep esaplanmaq kerek edi. Lâkin o topraq Vetanım dep men onı saymay edim. Menim Vetanım mında. No, menim etrafımda aylanğan adamlar, mına, babamnı dostları, menim özümniñ dostlarım, Bir vaqıt parmaqnen böyle nemetip siz satqınsız ya da bir öyle olmaycaq milletsiz dep aytqanları men bilmeyim. İ menim bu resimni yapqanım sebebi bu uzbek halqına nasıldır menim minnetdarlığım em de sağ olun. Sağ ol, degen. Men elli beş yıl yaşadım özbek toprağında, özbek. Lâkin bizlerni de anda böyle bedava ötmek kimse aşatmadı. Yahşı işleti ediler. Lâkin mına bu balaçıq yuqlap qalğan, bekem aç, tek arancıq mına özbek nemesi, nanı, pite deyik. O, onı aşap, aç nemesini tek arancıq toqtatıp, yuqlap qala. Nu, bizler bu topraqta yuqlap qalmadıq. Biz tırıştıq, küreştik. Men özümi bu milliy areket küreşçisi dep saymayım, lâkin men özüm tarafımdan mına bu menim küreşim. Mına bugünden-bugün bu işler numayış etile. On sekiz mayısta bu balaban, balaban bigbordlarda bunı yerleştirebiler. Menı, men şunçık deyim, müzey ğayesi, müzey ğayesi, on beş yıl men bu işlegen vaqtımda Qırımda halq faciası müzeyi açmaq kerek dep, öyle tüşüne edim. Em o teklifnen ale daa yürem, no, teklifimi eşitkenler çoq, razı olğanlar çoq, amma böyle, Nasıldır bir, ne deyim, areketler olmay, belki olur endi. Lâkin yaqında bir, bir fikir keldi başıma, Rustem, sen bu müzeyni aytasıñ, müzey, bu bir bina. Mına, on sekiz mayıs künü seniñ işleriñ, seniñ nemeleriñ Qırımda, mına, Qırım toprağı seniñ müzeyiñ dep, bilesizim, öyle bir, em de öyle, em öyle, varsıñ, bir kün, eki kün numayış etilsin, Lâkin böyle de, bundan da güzel müzey ne qıdırasıñ sen? Lâkin bilesizmi, mına, meni çoq teklif eteler başqa şeerlerge. Mına, daa yaqında Melitopol şeerinde menim şahsiy nemem oldı, personalnıy sergim. Andan avuştıq Zaporojyega. Pek yahşı qabul ettiler anda. Vot, andaki nemeler, nu, rehberler, Melitopolge kelsek, Muniver İdrisova degen qadınçıq, o, pensiyada, lâkin öyle bir nemeleri, ğayelerinen, öyle bir nemelerinen yaşay, bu mağa yaşamaqnıñ imkânını bere, dep, yetmiş yaşından keçken qadınçıq. Mına, Böyle adamlar çoqça olsa, bu, bu patriot desek, patriot belkim şimdi öyle neme, baştaki nemesi yoqtır bu sözde, lâkin böyle patriotlar ögge süre er bir şeyni. A Zaporojjeye kelsek, mına Rahima Ahmerova degen qadınçıq, onıñ teklifinen men anda sergi yaptım. Mına, nasıl olsa da, Bu işlerni alıp varmaq kerek, alıp qaytmaq kerek. Men kimsağa işanmayım, özüm, özüm yaşıma baqmayıp yükleyim, özüm taşıyım. Çünki başqasına işansañ, Alla köstermesin, bir yerge iliştirse, yırtsa, nemeni, naz olsa da mına bile. Demek, bu şın, şın, şu aynı zamanda bu Qırım Toprağı menim müzeyim desem, men yañlışmasam kerek. Sizler de menden razı olursız deymen. Mına böyle. Mına siziñ babañız pek az yaşadı, amma şu yılları Özbekistanda nam qazanğan ressam unvanını qazanıp yetiştirdi. Yetiştirdi, e. E, Ve köremiz ki, çoqusı resimlerde mına siziñ qoranta azalarıñı siz kösteresiñiz. Yani olarğa böyle minnetdarlıq bildirgen kibi, ya? Doğru tüşünesiz. Yani baba anağa, bala nas daa olarnıñ sıcaqlığını, olarnıñ sevgilerini nas qaytarsın? Mına, mesele, babam Siz endi aytıp keçtiñiz, qırq sekiz yaşında olğanda babam endi facialı elâk olğan edi. Men mına oğul sıfatında babama bir şey qaytarıp olamadım. Nu, mına bu onıñ hatırası, onıñ neme, özümi seriyama onı kirdirgenim, mına yanında Rametli anam ve babamdan soñ daa yirmi yıl yaşadı. Vot. Onıñ da qol tutuvı var bu seriyada. O, birinciden, birinci yılları qorqtı, amma soñ bu, çünki nasıl olsa endi doqsanıncı yılları bizim halq köçip başladı, bizim halqqa başqaca baq, közlernen baqıp başladılar, amma lâkin ne olsa da daa, Bu nazaretler bitmey edi. O, balam dep, meni qorçalamaq içün qorqa edi, belkim yapmazsıñ bunı. Soñ dedim, babam da bu vaqıtlarnı bekley, soñ yaparım, vaqıt kelir dep. Ana, vaqıt keldi, amma babam yoq. Ya, mende de öyle, Alla köstermesin, olmasın. Mına men sağım, mına men bu nemege, mevzuğa endi kiriştim, soñuna çıqmağançık bu bir hastalıq olaraq menim içimde. Bu seriyanı bitirsem, men o hastalıqtan arınacam, canım raat olacaq. Em öyle de oldı. Mına, bugünden bugün bu seriya yaşay, em de mına şimdi o aqta biz laf etemiz. Minnetdarlıq endi bu anama, babama neme, sadıqlığım, em de oğlanları olğan soñ menim sağ ol degenim mına böyle. Ve siziñ suretinizde. Böyle. Mında. Endi mına, Rustem efendi, biz köremiz, sizniñ böyle tarih şahıslarınıñ suretleri de bar. Yazıcılarınıñ, bizim siyaset erbaplarınıñ, zıyalılarımıznıñ suretleri bar. Ve mına biz köremiz ki, misal, Bekir Çobanzade, onıñ sureti. Onı yapqanda siz nege esaslandınız? Onıñ fotoları saqlandımı? Ya da özüñiz onı böyle tasavur etesizmi? Yoq, bilesiz, bu kene tekraren artqı qaytmağa kerek, doqsanıncı yıllarnıñ başlarına. Bizim eki ya da üç tane sergimiz olğan edi, men iştirak etken sergiler, daa Taşkentten kelip mında sergilerde iştirak ete edik. Bile, açığını aytqanda, bu seriyanıñ, bu seriyanıñ birinci qaldırğaçı, bilesizmi, men bizim büyük simamız İsmail Gasprovnıñ obrazınen bağlı. O, birinci olaraq bu seriyanı birinci saifesinde tura. Ne içün, men sizge şimdi aytarım. Bu, doqsan birinci yılı, keçken asırnıñ soñunda. Bu, İsmail Gaspıralı'nıñ bir yüz qırq yıllığı qayd etilgen edi. Lâkin men İsmail Gaspıralı aqqında pek arancıq evelce eşitken edim, em onıñ portreti üzerinde işlemeye başlağanda inç de aqılıma kelmey edi, böyle yubiley olacaq, böyle sergi olacaq oña bağışlanıp. Men ğururlanıp başladım, menim halqım içinde böyle. dünyağa namı yayılğan şahs olğanı. Mına bu meni nasıldır bir siltem oldı onıñ obrazı üstünden işlemeye. Lâkin pek qıynaldım, onıñ fotoları, bir şey yoq. Taşkentteki arhivlerde belki bir şeyler vardır, no onı bermeyler. Böyle keñ qullanma. Soñ, bilesiñ, menim anam da bu sanaat, ameliy sanaatqa bir nemeler, alâqası bar edi. Taşkentte o nemede işley edi, böyle bir fabrika, bu, rusça aytqanda, po rospisi tkani. Demek, resimler yapa edi. Çeşit-çeşit nemelerde, tkань, ne deyler, ağlımdan çıqtı, Basma. basmalarda. Soñ onen beraber bir qadınçıq işley edi, olar Kazan tatar nemesine, milletine mensup. Lâkin olarnıñ tarihı, olar ne vaqıt Kitaydan köçip kelgen ekenler Özbekistanğa. A bularnıñ içinde de Gaspralı'nıñ adı Qorantalarında çoq anıla eken. Babası bir böyle ziyalı adam, Kazan tatarlardan. Soñ anam da, no, babamı da bile edi o qadınçıq. Soñ soradı, mına, rametli nem etken soñ, ot, oğluñ napa, işini devam ettirem yoqsa yoq? Anam da tariflep bergen edi, da, işini devam ettire, aynı zamanda şunı Gazpromnıñ portretini yapa. No, bu fotoları bir şeyleri yoq olğanına qıynala, bir eki foto taptı, lâm amma öyle bir sıfatı yaramay, bir şey körünmey. Vay, dedi, öyle menim babamdan edi, bizim qorantada saqlı, o zamandan berli bir İsmail Gaspralnıñ otkritkası bar. Soñ o maña o otkritkanı anamdan, anam vastasınen berdi de men oña esaslanıp Qutsımanıñ obrazını yaptım. Mına, bugünden bugün o Bahçısaray müzeyinde onıñ hatire müzeyi bar, anda saqlana. Em keñ, keñ nemede işlettimiz siziñ jurnalıñızda? Cıltımızğa. Cıltımızğa kirsettiniz. Başqa nemelerde, matbuatta pek çoq işletle bu portret. Vot. No, ondan soñ, bu sergige men portretni alıp kelgen vaqıtta eşittim, bu bizim, soraştırıp başladım, bu Gasprovdan da başqa bizim ziyalılarımız, ana, Halqnıñ içinde Bekir Çobanzade aqqında eşittim. Osman Amit, o zaman Emil Amit, Osman Amitniñ oğlu. Onnen tanış olğan edik, rametli oldı uşinçik. Menen bir kere körüşip, ondan soñ qısmet olmadı körüşmeye. O maña edebiyattan tariflep bergen edi bir qaç simanıñ adını. Safter Nagayev, mına, bugünden-bugün rametli, unnen bağ tuta edim, undan pek çoq tarihnemeleri, tarihiy adlarnı ma aytıp bergen edi. Siz bilesiz, men bekim zamaneviy bu özüm dostlarım ya da mına şın zamaneviy ziyalılarımıznıñ portretlerinde işler edim, lâkin men nasıldır, Bu bile baqam, özüm içimde bir özümme yaraşa bir felsefiy nemeler bar. Bu keçmişniñ sımalarını bugünki halqqa qaytarmaq. Birinci, olarnıñ körünişlerini, bet sımalarını. Bu pek qıyın ve nasıldır mürekkep yol. Çünki menbalar az. Ondan soñ, bu, demek, nasıldır bir obraz yaratacaq vaqıtta men o obraznıñ aqqında, bu sımanıñ aqqında, bu adam aqqında, onıñ icadı, onıñ yaşayışı, Onıñ başqa dostlarınen bağı. Ne qadar çoq malümat tapıp olsam, o qadar mağa yengil ola bu sımanıñ obrazını açmaq. Çünki kimerde ifaçıq bir sızıçıq alıp çıqa bir nemege, bu mevzunı açıqlamaq yoluna. Vot. No, onıñ içün mına bu yol em qıyın, em şerefli dep sayam. Onıñ içün keçmişke çoqça dalam. Mine, siziñ sualiñizge mine bu cevap. Yahşı. Ya, Rustem efendi, mına mümkünmi soramağa, şimdi ne üstünde çalışasıñız? Şimdi, mine, birinciden, baştaki şarait, mına, Taşkentteki şarait, ustahane, deyik, babamdan maña asabalıq yahşı bir ustahane qalğan edi. Men endi bu subetimizni başında ayttım, babam böyle elâh olğan soñ fırçısı yerge tüşkende men fırçısını yerge tüşürttirmedim, em bütün yapqan seriyam o ustahanede yapıldı. Babam o ustahaneni öz elinen qurıp, anda çoq Eserler yarattı, lâkin, afsus ki, babam böyle közge körüngen eserleri çoqusı Taşkentte qaldı. Men olarnı mında alıp kelip olamadım, lâkin, bir yirmi beş ya da ondan ziyadece eserleri mende saqlana şimşek. Nu, çoqusı bu, bu ükümet nemeleri, zakazları edi, müzeyler zakaz ete edi. O işlerniñ saibi endi o müzeyler. Em bizge o qaytarmağın çaresi yoq, lâkin o nemelerden fotolar bar. Men aytacağım, mına şimdi mende öyle şarait yoq, lâkin men işimi devam ettirem, böyle balaban kölemde işler yapmağa çarem yoq. Lâkin portretler, mına daa yaqında bizim ameliy sanaat ustası Amet Kalafat degen nememiz bar edi, ressamımız. Onıñ, men de onıñ ana taraftan nasıldır soyu olam. Mına, meselâ şun, aynı zamanda yaşay onıñ torunı Asan Galimov. O da devam ettire qartbabasınıñ nemelerini, işlerini. Soñ böyle sımanıñ bir obrazın yaratmaq bir neme niyet ettim, em onıñ portretin men yaptım. O yüz elli yıllıq yubileyinde bu bizim Etnografiya müzeyinde numayış olundı. Vot, ondan soñ Abdureşit Mediyevniñ portretin yaptım. Daa yaqında, keçken yılnıñ soñlarında Mına, bu yıl yüz on yıllığı qayd etildi Amdi Giraybay. Mına, böyle sımalar meni nasıldır meraqlandıra, em men işimi toqtatmayım. Ressam, bu stanok degil, mına, kompyuterniñ içün bassaq bu nemesine, kompyuter toqtay, em raatlana. Ressamğa raatlıq yoq. O, kecede işley, kündüz de işley. Çünki öyle knopka yoqtır, men neme deyim da, em fikirlerim toqtasın dep. Mına böyle bir, nasıldır, nu, daa ğayelerim büyük, Alladan çoqça ömür berse, daa belki bir şeyler yaparım dep ümitler besleyim, mına böyle. Biz de, elbette, can köñülden sizge uzun ömür, Sağlıq tileymiz. Çoq sağ oluñ. Ve daa çoq-çoq yañı işlernen bizni quvandırıñız. Çünki siziñ işlernizni biz pek sevemiz, begenemiz. Olar bizge yardım eteler yaşayışımızda. Eñ, eñ, bilesiñ, eñ qıymetli, böyle, menim işlerime qıymet kesmek, kesilgeni, bu men içün eñ büyük bir zaya kitmegen menim nasıldır kecelerim yuqusız, Em de, ne deyim, emegim, demek, o kerek halqımızğa. Demek, men qoyğan maqsadıma iriştim. Özüm tarafından, ressam olaraq, özüm halqıma mına böyle yardım etmeye çare taptım dep, nasıldır ğururlanam. Em yeri de bar men içün ğururlanmağa. Evet, evet. Çoq sağ oluñız. Siz de çoq sağ oluñız. Sağ oluñız.